Il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fl-ewwel parti tal-programm ta' din il-ġimgħa se nlaqqgħukom ma' Chris Giordano li se jkellimna dwar l-etimoloġija tal-kelma bniedem. Waqt li fit-tieni parti tal-programm Stephanie Apap se tkellimna dwar il-kelma baħbuħ li għal xi wħud din jaf ikollha tifsiriet differenti. In-nom bniedem nużawh spiss għal meta rridu nagħmlu referenza għall-umani. L-etimoloġija tagħha hija interessanti ħafna għax jidher li ġejja minn kelma komposta, jiġifieri kelma li fiha żewġ partijiet, u maż-żmien saret kelma waħda. Barra minn hekk, għandha wkoll storja u etimoloġija interessanti għax fil-kelma bniedem hemm referenza għall-karattru Bibliku, Jirnexxielkom tindunaw għal min qed ngħid? Jekk le, ibqgħu segwuna ħalli taqtgħu il-kurżità dalwaqt. Il-bniedem huwa differenti minn annimali oħra għax għandu moħħ żviluppat li bih jista' jkun kreattiv u jista' wkoll jasal sa kunċetti astratti u saħansitra jifforma u jitkellem lingwa jew lingwi differenti. Il-bnedmin jafu jkunu kumplessi fl-azzjonijiet tagħhom u fil-mod ta' kif jaħsbuha. Infatti, biex naraw kemm il-bnedmin jaħsbuha differenti minn xulxin, għandna l-qawl popolari mitt bniedem mitt fehma. Minn fost dawn il-mitt bniedem għandek issib bnedmin tar-ruħ u bnedmin bla qalb. Bniedem tar-ruħ huwa onest u mhux se jqarraq bik, waqt li bniedem bla qalb ma juri ħniena lejn ħadd U f'sitwazzjonijiet delikati, mhux se juri emozzjoni jew kompassjoni għal xi vittma. Il-Malti jgħid ukoll li l-bniedem tikxfu minn qewiedu, jiġifieri tkun taf xi jsarraf mill-azzjonijiet tiegħu u mhux minn kliemu. Qewied hija l-plural ta' qagħda li tfisser drawwa. Biex nuru li l-bniedem huwa fraġli kkumparat mal-perfezzjoni ta' Alla, għadek tisma' lil min jgħid li dak bniedem. jiġifieri jkun suxxettibbli għall-iżball. Kulħadd bniedem, kulħadd jiżbalja. U min qatt ma sema' l-qawl bniedem avżat nofsu armat? It-tifsira ta' dan il-qawl hi li la tkun taf b'xi ħaġa minn qabel għandek kull opportunità biex tħejji ruħek sew. Tlaqna nisimgħu lil Chris Giordano jkellimna dwar il-kelma bniedem u nkomplu nisimgħu aktar qwil b'dil-kelma. It-tifsira tal-kelma bniedem hija l-uman jew l-umanità, dak li aħna nafuh xjentifikament bħala Homo sapiens, l-ispeċi tal-bniedem. U l-etimoloġija tal-kelma bniedem, anki kif insibuha fid-dizzjunarju awtorevoli ta' Aquilina, hija ibn Adam. jew Bin Adam mill-Għarbi, hija kelma komposta, jiġifieri magħmula minn żewġ kelmiet, appuntu Bin Adam, u fil-Malti però daħlet bħala kelma, intgħaġnet maż-żmien u saret kelma waħda bniedem. Li mbagħad interessanti ngħidu li fil-Malti anki mar oltre, pass 'il quddiem mill-lingwa oriġinali, għaliex apparti li, għandu kelma għall-maskil, il-morfoloġija tal-kelma ħolqot ukoll il-femminil bniedma, bis-suffiss a komuni għall-femminil, u l-plural anki bnedmin, bis-suffiss in komuni bħala plural fil-Malti. Il-kelma bniedem hija naturalment, eh, anki minħabba l-etimoloġija li semmejna ta' bin Adam, hija marbuta direttament mal-istorja biblika ta' Adam u Eva, li tajjeb ngħidu huma msemmijin fil-Kotba Mqaddsa ta' tliet reliġjonijiet kbar u magħrufin ħafna fid-dinja, ir-reliġjon Nisranija, bil-varjanti l-oħrajn kollha tagħha wkoll, ir-reliġjon Iżlamika, l-ikbar ġiex reliġjonijiet fid-dinja, u anki l-Ġudaiżmu, jiġifieri l-reliġjon tal-Lhud. Mela għandek biljuni ta' nies fid-dinja, prattikament nofs id-dinja, li għandhom l-istorja ta' Adam u Eva bħala parti mill-Kotba Mqaddsa tagħhom u jafuha sew. Adam huwa kkunsidrat f'din l-istorja bħala missier il-bnedmin kollha tad-dinja. Hija storja fittizja, bħal meta ngħidu parabbola, però trid twassal tagħlima jew il-messaġġ li l-bnedmin kollha huma maħluqin minn Alla u li l-ewwel uman, appuntu, kien Adam. Allura kull uman huwa iben Adam. Kull uman huwa bniedem, appuntu. Interessanti wkoll li fil-Lhudi, lingwa Semitika oħra relatata, il-kelma Adama tfisser anki it-trab tal-art, jew il-ħamrija, li iktar tikkumplimenta allura r-rakkont Bibliku tal-ħolqien tal-bniedem mit-trab tal-art, kelma espressjoni li nużaw ukoll anki fil-liturġija. Il-kelma bniedem daħlet sew anki f'ħafna qwiel, idjomi u espressjonijiet fil-lingwa Maltija, pereżempju, ewlenija fosthom hija fil-Bibbja l-espressjoni bin il-bniedem li tirreferi għal Kristu. Interessanti li din allura qegħdin ngħidu bin Iben Adam, ġifieri espressjoni li tenfasizza ħafna l-umanità ta' Kristu. Imbagħad għandek espressjonijiet oħrajn magħrufin bħal mitt bniedem mitt fehma, li tfisser li kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu u appuntu l-opinjoni ta' kulħadd hija differenti. Il-bniedem jipproponi u Alla jiddisponi. Il-bniedem jippjana u jfassal ħafna affarijiet imma fir-realtà mbagħad jiġri dak li jkun skont il-pjan t'Alla. Il-bniedem ruħ waħda għandu, Jiġifieri l-bniedem tajjeb li jiftakar f'ruħu u jieħu ħsiebha ħalli isalvha. Jew inkella bnedmin aħna? Inkunu qegħdin, meta ngħiduha nkunu qegħdin eh, nenfasizzaw li aħna ħlejjaq fraġli, nagħmlu l-iżbalji u ngħaddu minn ħafna tbatija. Ngħidu wkoll omor ta' bniedem, jiġifieri daqs kemm idum ħaj bniedem. Normalment nkunu rridu nfissru żmien pjuttost twil. Jew l-espressjoni magħrufa in-natura tal-bniedem, jiġifieri kif inhu magħmul il-bniedem, kif inġibu ruħna lkoll kemm aħna, għall-inqas b'mod normali. Importanti li ma nkunux bnedmin bla qalb, li jfisser xi ħadd kattiv jew qalbu ħażina. Tajjeb li nkunu bniedem tar-ruħ, jiġifieri bniedem tajjeb, onest u ta' min jafdah. Fit-tieni rokna tal-programm, Stephanie Apap se tkellimna dwar il-kelma baħbuħ. X'tifhem biha l-kelma baħbuħ? Taf lil xi ħadd baħbuħ li forsi ġieli ħadt vantaġġ minnu għax huwa ġenwin iżżejjed? Min ikun baħbuħ Ġeneralment se ssibu bħala bniedem sew. Kwiet u innoċenti. M'għandux il-ħażen li toffri d-dinja u aktarx ikun innoċenti żżejjed. Jekk naraw ftit il-karattri differenti tal-bniedem se nsibu spettru wiesa' ħafna. Għandek l-introverti li jkunu magħluqin fihom infushom u f'qoxorthom, iżommu lura u ma jkomplux man-nies. Spiss, issibhom iħobbu joqogħdu għalihom waħedhom u mistħijin. Min-naħa l-oħra, għandek il-bniedem estrovert, li jkun ħafna aktar soċjevoli, kunfidenti quddiem in-nies, u spiss issibu mdawwar bin-nies. Ikun jaf imur magħhom, u jkun ħafna aktar miftuħ. Issib ukoll bnedmin diskreti li jħobbu jżommu profil baxx. Ma jperrċux l-affarijiet mal-irjiħat kollha tad-dinja u jipprovaw ma jagħtux fil-għajn fl-affarijiet li jagħmlu. Persuna diskreta ħafna drabi ssibha ta' ftit kliem, riservata u kultant Trid tħallasha biex tkellmek. Hemm ukoll bnedmin prużuntużi li jkunu ftit mimlijin bihom infushom, iħobbu jidhru u jippretenduha. Bniedem prużuntuż jaf ikun xi ftit żatat u hawn ukoll min jgħidlu melħa għax iħobb jindaħal fejn ma jesgħux. Min-naħa l-oħra jaf issib bnedmin ċajtiera, simpatiċi, spiritużi u umoristiċi li tħobb toqgħod magħhom għax ibiddlulek il-burdata kull meta tkun ftit imdejjaq. Iż-żuffiett ħelu tagħhom ikun fihom siegħa gost għax inisslulek tbissima bil-kummiedji ħelwin li jagħmlu. Imxu issa nisimgħu lil Stephanie Apap tkellimna dwar il-kelma baħbuħ u t-tifsiriet oħra li ġġorr magħha din il-kelma.
Eħe, din il-kelma jista' jkollha interpretazzjonijiet differenti meta nkun qed niddiskutiha ma' ħbieb u anke kollegi tiegħi nis differenti jinterpretawa b'mod differenti, forsi minħabba esperjenzi li kollhom jew anke minn fejn ikunu ġejjin. Tajjeb li ngħidu li l-kelma maħbuħ għandha nisel hija ta' nisel Arbi, tajjeb. Fil-fatt f'dizzjonarji Arbi jiddefinixxiha bħala xi ħadd li huwa meri, xi ħadd li huwa good natured, tajjeb, xi ħadd ta' natura tajba kif ngħidu fil-Malti, xi ħadd eh, ċajtir, tuli, simpatku, għandna l-espressjoni minn tagħna wkoll le fil-Malti, xi ħadd ġenwin, xi ħadd li demmu demmu jiġbdek. Eh, dik hija interpretazzjoni waħda. Però mbagħad hemm interpretazzjoni li mhijiex daqshekk pożittiva, ġifieri meta tgħid il xi ħadd baħbuh, isa qed tgħid xi ħadd eh, fidil, tantu qalbu tajba, tant m'għandux ħażen, tant m'għandux qoxra biex ngħidlek li n-nies japprofittaw ftit minnu, tajjeb, huwa bniedem nieqes eh, minn kwalunkwe ħażen. Għawdex, per eżempju, tintuża f'kuntest anke għal xaħat gustuż, xaħat li kif kontet najt fil-bidu demmu jiġbdek. Però mbagħad eh, issib min jgħidlek jiena li jekk tgħidli baħbuh ma tkunx qed tikkumplimentani għax kun isek qed tgħidli li jiena ehm, ftit sempliċi ftit fidil ukoll. Ġifieri dawn huma żewġ interpretazzjonijiet prinċipali ehm, li jintrabtu ma' dina il-kelma. Tajb li ngħidu wkoll li l-kelma baħbuh tirreferi anke għal tip ta' seashells ta' bebbux tal-baħar. Fil-fatt